inotyisa kutaura inyaya inonetsa mitaure inorwadza but eh, the moment uchitya kutaura nyaya dzakadai so is the moment uchikurisa ronda eh, mulife yangu nevana vangu because now kana ndakutaura kuda ndine right yekuti nditaure zvinhu izvozvo kuitira kuti vana vangu ndinenge ndichitorwawo in other way kuti vana vangu vagowana something mukukura kwavari kuita saka ndinove ndichitya ndikudibira vana vangu pasi kuti vadi vagara vachingori matambudziko seni ndichitambudzika toda kuti tinimbotaura ndoda kungotaura zvangu mashoko two three pamusoro pekungopepusana eh, nhasi nekuda kuti nyaya dzinawo hadzipo dzakawanda eh, mapolitics ndingati mapati ezvematongerwo enyika ari munyika medu muzimbabwe ane kahunhu kaanako kaakaremara kekuti vane nzvimbo dzavanofarira kuenda kunokambeni

haikuzivi kunonzi kumberengwa unhu huri kumberengwa eh, vachine unhu hwechimugabe hwechimugabe nokuti kana iri opposite party ikasvika ko inotoonekwa seenem very big enem very big enem manhikiranzi mayaya akanga ari kokupera kwehoro vakanga vachitengesa nyika ndo vanhu vanotoonekwa saivanhu so ma opposing party you must go to those place dzakaita sana mberengwa kwana maranda masvingo chichii zvichingodi misha imwe iri sure uchinodi uchinotaura mashoko ndosaka randada kuti nditaure nhasi right two triple c makahwina masiti ese amakahwina parliament ndimi munorira ndimi muchikuru wachingoma mazuva ano but ndoda kungokupepusai kuti sezvo makahwina kana wateya mari yevamurutsva utoshinga kuenda kunodi kuboona kunotarira mari vako uye mari vamateya amateya zvofanira kuti ukarova ukateya ndiwa kuno ukwana riva rakadhinguka Uchingosimudza riva unoona kune nyoka. Hautizi vakambotiya mari vavanozviziva. Ukati uchinosimudza ukaona mune nyoka wakarova nyoka pariva hautizi. Unoti uchinosimudza nyoka yoda yosimudza musoro. Haiwa hautizi. Kana handitizi zvekuenda kumba ndorova one step yekunonga dombo ndotodzoka chii ndichirova because nyoka ika inogona kunge iri yanga ichidomhanyisa mbeva yandakateya iyo mbeva ikadarika nemari iva iyo ikasara ikadoni akarova saka ari rova nyoka ukawana iri pasi pemba one two vanhu vakamboteya ingwe nechiribhani chiya chekurova choti inotsika kana ukaibata gumbo ikavhunika ikavhunika bhonzo inoruma inoruma tsinga inovata apo yokurima kuona uchisvikapo chete inokudambura saka macts ano akatora triple c chizivai kuti rima ramakateya radhinguka but pasi perima pane nyoka ndiri kureva ini kuti 2023 ndikuuya kunyarara kwakaita vanhu vese vamakarova apa usafunga kuti zvicharamba zvakadaro vanotova neimwe strategy yavari kuzama nayo kuti vachakubirai sei vachakurovai sei saka zvinhu izvozvo ndozvada kuti gwarai magarai makangwarira nokuti makatiya ingwe ichiribhani chikabata zvachakavata mhuka yakavata zvayo apo asi musafunga kuti yakaenda varipo vanhu vaya vakakutarisai kuti tovapinda sei next year pamupresidential vanoda kukurovai vanoda kukubirai saka kukubirai kuri kwandiroti mungwarire akuti ndiri kudairidzi yangu nepapo muri kunobirwa kana mabirwa mukaita nharo vagoti isusu makatikunda tikanyarara wani sei makuita nharo ndozvichaitika nokuti iko zvino mavarova vanyarara asi next time pavanonokubirayi munovarova vokubirayi kana vakubirayi mukakuita nharo monzi makuita nharo sei nokuti isu makatirova tikadi tikanyarara ndonyaya yangu yandango ndikotaura zvinhu two musangokampena mutauni hamusimo mega munobuda mavhoti ngwarirai mavhoti enyu next year vanhu vamakarova vachakubirai kana vakubirai mukaita nharo vagoti isu makaitirova tikanyarara wani tonyaya